Yes, Lord, we thank you. Hallelujah. Toda tingopa Jesu chipo chokuombera. Titore hedu nzvimbo dzedu. Thank you so much praise team. May God richly bless you. Chakudaidzai manje manje. mwari wekudenga achitiitira zvakanaka haleluya ndoda kuti nditende mwari nemukana unowatipa mwari achitiitira zvakanaka ndoda kuti ungokwazisa amai iri pedo newe umuti waita zvakanaka wauya kuimba yamwari ndoda kuti ungobata bhaibheri rako chingotarisa hama iri padhuze nekuti ine bhaibheri here wongomubvunza kuti bhaibheri rako riri kupi kana asina umubatsire Tianzi bhaibheri rinodiwa kuchechi vamwe vanenge vakabata mapeji vamwe vakangobatawo zvakangodaro daro bhaibheri renyu ngarirege kuita kuti mushaye rugare kana taakuti vhurai mabhaibheri haleluya nekuti vamwe havagoni kubata mabhaibheri avo zvakanaka ukaritarisa nemachenero aanenge akaita anoita seachariramba nekuti anenge akachena zvisingaiti face powder inenge iripo inenge zvakadaro eh, ende mucheno cheno wese unenge uripo asi bhaibheri manje ndo rinenge rine nyaya asi chanotarisira ndechekuti chibhuku icho chandakabata icho chichi because kana wakachitakura chibhuku chawakabata but chine life chine zvose chinomunisa vakafa chibhuku ichocho haleluya bhaibheri rinomudza vanhu vakafa irori riri kutoita kuti vamwe vanhu vapinde mabasa ibhuku rimwe chete irori saka zvakangonaka ukungokoshesa the word of god bhaibheri rako ngarive bhaibheri remutendi chairo haleluya kwete kuti bhaibheri rekuti unozongorifunga kana yava sandi ngarive bhaibheri raunogara unaro haleluya ndoda kuti tivhure mavhesi anotevera

john chapter number 10 pavhesi ya 10 unongoisawo kazisowo pamunhu ari padhuze newe tarise kuti haasi kubaya whatsapp here ari kungovharidzira mufoni hamuna bhaibheri anodaro achingobaya baya whatsapp kana kungodaro daro zvakangonaka kuti uve nefoni ine bhaibheri bhaibheri chairo chairo zvakanaka kuti uve nefoni ine bhaibheri chairo chairo john chapter number 10 pavhesi ya 10 chapter number 10 pavhesi ya 10 bhaibheri randinaro rechirungu rinotaura zvinhu zvakawanda panapa pane rechishona riri pano zvakangonanga kungoitawo vanhu vanoitawo zvechirungu kudai vanoita zvechirungu kudai mbavha inongouya kuzoba nokuuraya nokuparadza ini ndakauya kuti ave neupenyu uye ave nohwakazara ndofunga iyi niv yechishona handiti niv yechishona randinaro inini rinoti mbavha inongouya kuti ibe nokuuraya nokuparadza ini ndakauya kuti vave neupe kuti ave neupenyu huye ave nohwakawanda haleluya thats king james version rechirungu eh, rechirungu racho pasame vhesi iyoyo rinotaura richiti the thief cometh not but for to steal and to kill

handambodaidza muverengi ndaverenga ndoga ndoda kuti womboverenga woga andizvo e, eh, kana usina bhaibheri chitotarisa ari padhuze newe kuti zvakamira sei mubatsirane haleluya ndoda kuti titangirane 1 2 3 go the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy i am come that they might have life

ini ndine ranguwo kuno ukuku ritarisei zvakanakanaka vamwe havatozivi mavhesi kuti anobva papi proverbs chapter number 6 pavhesi ya 30 right ndichatanga ndaverenga kuno ndoda kuti gozoverenga 40 men do not despise a thief if he still to satisfy his soul when he is hungry when he is hungry but if he be found He shall restore sevenfold. He shall give all the substances of his house. RechiShona rinoti vanhu havangazvidzi mubi kana achiba kuti agute kana achinge ane nzara asi kana akabatwa anofanirwa kudzosera zvava zvinomwe anofanirwa kuripa nefuma yose yeimba yake haleluya ndoda kuti tiverenge tose the same verse haleluya one two three go vanhu havangazvidzi mubi kana achida kana achiba kuti agute kana achinge ane nzara asi kana akabatwa anofanirwa kudzosera zvava zvinomwe anofanirwa kuripa nefuma yake yose nefuma yose yeimba yake haleluya rotinamate mweya mutsvene ndinokutendai shoko renyu tariverenga tarinzwa taverengerwa tazvinzwa mweya mutsvene wakanga aripo pakunyorwa kwaro ndiye ngave atidudzire masikati ano kuti vukuru bwenyu mwari urambe uchionekwa pakati pedu muzita rajesu amen tipe jesu chipo chokuombera tipe jesu chipo chokuombera tipe jesu chipo chokuombera ndoda kuti ungoudza amai iri pedo nokuti hanzi seven fold pay back seven fold pay back seven fold pay back halleluya ndoda kuparidza maminitsi mashoma nhasi handiparidzi maminitsi akawanda maminitsi mashoma shoma kuverenga kwatatoita ikoku ukuku ndatoparidza nekuti waverenga and hausiverengi mascriptures nhasi maverengera pano zvatoita zvakanaka kana waenda kumba futi unoita zvawaita pano ndozvaunonoita kumba nokuti zvakanaka kuita read aloud the scriptures haleluya uchiverenga uri kumba kwenyu you have to read also aloud the scriptures ha vamuna vari kunzwisa ndinoverengerei mascriptures ndichianzwa the more yandinoaverenga ndichianzwa thus the more revelation grows nekuti pandinoaverenga ndichianzwa ndiri kuudza body kuti iresponde to the scripture haleluya Mbavha inongouya kuzoba, kuputsa, kuuraya nekuparadza. Asi ini ndakauya kuti ave neupenyu uye ave nehwakawanda. Mavhesi achaenda kupi? Ndonchimada futi mavhesi angu. Panotaurwa mbavha. Vanhu vanoziva mbavha, mbavha dzine mazita akasiyana siyana. Mbavha dzine mazita akasiyana siyana, vanogona kungopanana ma, mazita echirungu kuti a thief, a robber zvakangodaro daro. Asi kana taakumapa mazita chavo enyawo dzosingwi tinowana eh, kune mazita akawanda. Vamwe vanoti anonzi matsola, eh, vamwe vanoti anonzi magevha, vamwe vanoti anonzi maguruva, eh, vamwe vanoti ehe izvozvo zvigoro zvigono ya vamwe vanoti zvinonzi zvigono vamwe vanoti anonzi magumaguma kungopiwa but imbavha haleluya mbavha basa rayo nderekutora zvinhu zvisiri zvayo nandizvo zvinhu zvisiri zvayo uye isina kutenderwa isina kupiwa yotora yoita zvayo kana yazvitora zvikange zvaapairi yonzwa kuti zvaita asi hazvisi zvai zvayo bhaibheri shoko ramwari pamavhesi ataverengesa the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy

zvinoti mbavha ndobva paita jesu zvinhu zviviri izvozvo zvinoti mbavha najesu zvinoratidza kuti relationship yazvo inoti pasvika jesu its either pambotanga paine mbavha jesu ozouya zviri kufamba zvichingoita kunge zvinokwizana kudayo pamunoona kuti in life tichaona kuti where there is a good thing there is also a bad thing where there is a positive thing there is also a negative thing haleluya pane chakanaka panobva patoitawo chinoindawo nerimwe divi chinonzi chakaipa haleluya saka paita jesu ziva kuti kuseri kwakoni kuna satani haleluya saka kana jesu asipo ziva kuti pana satani bhaibheri rabva ratsanangudza rikati the thief cometh not zvoreva kuti kana pasina izvozvo hapana kuuya kwembavha RechiShona rinoti mbavha inongouya, handi ndizvo? But reChirungu rinototi the thief cometh not, kureva kuti mbavha haitouyi, handiti haisvike, hainei nazvo, haiuyi. Kana pasina, handiti ka, pasina kuba, pasina kuuraya, pasina distraction, hauoni mbavha. The thief cometh not, handi ndizvo? Chirungu ichi chirungu mbavha haitongo haitongouyi bhaibheri resu norobva rati mbavha inongouya kuzoba andizvo kureva kuti kana pasina kuzoita zvekuba hauoni mbavha andizvo mbavha haitongouyi kumba kwenyu kana kusina chinhu chinogona kubika kumba kwenyu haiuyi inotozviziva kuti hamuna zvekuba pane zvekutora paiuyi haisviki kumba kwenyu but ngamongoita zvinhu zvinobika izvozvi kugarirwa nezvigono pakona apo kuziva kuti vanhu ava vane zvinhu zvinogona kubika mavari kana muchida kuona kuti mbavha hadziuyi mukachinja rodhi mese munoona nembavha hadzitambiri ikoko dzotanga kutsvaka kuti saka vanopinda nepapi ende kana apinda haanei nezvimwe unotova nezvinhu zvaanoziva kuti e, shasha idzi dzinowanza kuita mafoni kana kuita mari handi ndizvo saka inotouya ichiziva kuti inoda kubei inoda kutorei ndosaka panzi the thief cometh not but for to steal to kill and to destroy ndobva tadzokera kuold testament ndobva zvaita sekunge zvinopesana old testament ndobva yataura iyo ichiti mbavha do not despise the thief when it steals haleluya kana mbavha ikaba yaendepi vhesi yangu many do not despise a thief if he still to satisfy his soul when he is hungry ha pamwe munhu ari kubata eh, eh, zviri kutaurwa nebhaibheri bhaibheri rinenge riri kutaura zvinhu zviviri apa riri kuti Do not despise a thief if he steal to satisfy his soul when he is hungry. Hallelujah. Panoti soul pataurwa zvinhu zvakati wandei papapa. Hallelujah. Zvinotobatanidzirawo mindset, zvinobatanidzirawo brain, zvinobatanidzirawo macharacters. Hallelujah. ndobva panzi do not despise that man kureva kuti kana ndawanikwa mbavha ichiba nechikonzero chekuti ine nzara kumba kwayo kuri kunzi inzwi reitsitsi iregerereiwo pana pabata apa men do not do not ini ndoda kuenda kuseri kwakoni kwekuti horit tati do not handi ndizvo but toda kumboenda to the positive side rekuti saka ndinofanirwa kuitei many do not despise isu soda kumboenda pacho panoti you have to despise ani ndizvo do despise na do not despise muri kubabata ndataura mafreeze maviri akasiyana toda kumbozoona kuti inodispiswa yakaita sei mbavha ngana ichive kuzoba kumba kwenyu zvanzi do not despise with the cause yekuti kumba kwake kune nzara kureva kuti kana maona mbavha kana kumaguma rapinda mumba menyu richiba mukawanikwa richibika zvanzi riregererei ndizvo here are we able to do it handei pavhesi inotevera vhesi inotevera inoti kudini vhesi yangu iri, iripo here number 30, 31 ndoda number 31 indai panumber 31 31 inobva yati kana akabatwa muri panzwisa kana akabatwa anofanirwa kudzosera zvava zvinomwe anofanirwa kuripa nefuma yeimba yake yose haleluya pachireva ipo kuti mbavha yabatwa pavhesi ya30 yasiyana neyabatwa pavhesi ya31 nekuti yabatwa pavhesi ya30 kwanzi do not despise but yazobatwa pavhesi ya31 iyo iri kunzi despise ha muri kubabata here apa you have to despise that one yabatwa pavhesi ya31 but if he be found muri kubabata he shall restore sevenfold he shall give all the substance of his house kureva kuti mbavha yepanda vhesi ya30 ine mamwe matsanangurirwa akasiyana neyatanobata pana ya31 ndobva ndatarisa ndobva ndanzwisisa pari kunzi do not despise with the cause yenzara ndobva taona kuti nzara dzinowanikwa but pane panhu panonzi panonzwirwa tsitsi pane malevels anoti vanhu vakapinda vanoti ha but omamuchadini woyi koita imwe inonzi hazvinei kuti haina masiripasi haina mapatapata mbavha imbavha chete ende kana yakaita seizvozvo kunongonzi chayakaba ngaichidzose hazvinei kuti ndeye mumaraini takagara tiri patakazva takaita izvozvo izvo tine vanhu patinonzwisisa kana vana vedu agresi akauya akaba shuga nekuti ane nzara handinei naye handimurovi ndaa mwana wangu akauya akaba akachatura mupoto andoziva kuti mwana wangu but there is a level yandinoziva kuti ndapedza kuchipa sadza iye zvino chakaguta dumbu rakaguta but chanochatura poto kana zvazoitika saivavavo hapachashandi do not despise because already atori akaguta but zvazomubata izvi manje ndo zvine nyaya aa ah, ndivana unindizwa here masikatano ini saka mbavha ine malevels ekuregererwa koita malevels ekuti apa haicharegererwi kotoita dzimwe dzinogara dzakatongozikanwa kuti hadzitongoregererwi nyange zvaita sei nekuti ukaona vanhu vachiisa mabagla ba kuziva kuti kune vanopota vachiba but kune vamwe vasingaregererwi vanonzi kana mukaisa mabagla ba mukaonekwa vagweja vapinda mukati vakadaro havaregererwi kana nyaya ichipera inotonoperera kukoti kana kuti inonoperera kwamajistrate haleluya but masikati ano vana vamai ndoda kumbotaura nemi mwana wamudhara masikati ano ndine imwe nyaya yandauya nayo yandataura kuti inonzi sevenfold payback mbavha iri pavhese ya30 tasiyana nayo vati taenda iri pane pavhese ya31 inotaura pamusoro pekuti kana yangobatwa chete inofanirwa kudzosera sevenfold ende kana ichidzosera haidzoseri nezvekwamai george haidzoseri nezvekwamai jonasi but inofanirwa kudzosera kubva mumba mayo ndombavha yatiri kuda kubata masikati ano yanzi the thief cometh not but for to steal to kill and to destroy ndopandaona kuti pataurwa izvozvo pataurwa kunzi pamberi pacho kana yaba pazonzi i am come that you may have life and have it in abundance chiri kuedza kutaurwa apa kune chinouya chichiputsa but later on after chaputsa kune chinozouya chaakuita corrections ndochanzi i have come that they may have life and that they may have it abundantly basa rembavha payataurwa koziva kuti mukaona mahwindo akatsemurwa imbavha yaita izvozvo mukaona paine akafa imbavha yaita izvozvo mukaona paine atorerwa zvinhu aparadzirwa pfuma hatibvunze kuti ndiyani tinoziva kuti imbavha nokuti bhaibheri rataura richiti The thief cometh not but for to steal, to kill and to destroy. Kureva kuti kana tangoona pane chakadestroyiwa hatibvunze kuti chinyi, tinoziva kuti mabasa embavha nekuti patiri kubvunza hatisi kubvunza tega tine mumwe wakatibheka watiri kufamba naye wataurwa pavhesi ya10 papati b yacho inoti i am come that they might have life and have it in abundance ndobva ndabvunza kuti ko imi munozoti munouya muchipa upenyu kwapa pambotorwa here nezvekubiwa kweupenyu ndobva ndaona kuti in everything there is a lifetime or a life span yechinhu kureva kuti kana ndikatenga foni nhasi ine lifetime yayo iri mumaoko angu

kureva kuti ndichitambira pei yangu nhasi ndisati ndaishandisa ikaparadzwa musi wayatorwa kureva kuti there is a shortfall of life but masikati ano vana baba naana amai nditendereiwo ndianaunze semuranda wamwari kuti we want a sevenfold payback we want a sevenfold payback ndambavha tatoinzwisisa ndaziva kuti pataona mai jeni vachitambura kuti vana amai ndakambotengesawo madhoiri but lifetime yemadhoiri mari hapana yakabuda ndakamboshandirawo varungu but time yekuvashandira ah muviri wangu ndoo waitofa muviri wangu ndoo waitoparara but masikati ano ndine soko ndakamirawo saaisaya ari kuti iam carrying the victors mandate for the spirit of the lord is upon me for he has anointed me kuti ndisunungure vakasungwa ndidzikinure vakatapwa tine imwe mbavha yatinoziva hatidi zvekuudzirwa navanhu hatidi zvekunobvunzira kun'anga hatidi zvekunobvunza masahwira but tinoiziva kuti imbavha ah nyange tisina watiudza taona mugore rino ndobva taona muguta ratinogara kuti paitawo imwe michato yaparara paitawo dzimwe dzimba dzaputsika hatisi kuzonobvunza vanhu kuti ndiani waparadza ndisekuru vaparadza here kana ndimbuya vaparadza chatiri kuziva ndechekuti johani wataura akati iyoyo inonzi mbavha aa ndine munhu anondinzwa here masikati ano ini pese pataona michato ichiwira pasi toziva kuti mabasa embavha Pataona vanhu vachinyimwa pei dzavo kumabasa, toziva kuti mabasa embavha. Pataona vanhu vachidzungaira muguta, toziva kuti mabasa embavha. Pataona vanhu vachifa kumabasa, toziva kuti mabasa embavha. Ndobasa rayo mbavha, payasvika paine mufaro inoda kusiya vanhu vaakuchema payasvika vanhu vachiwirirana inoda kusiya vanhu vanyongana rega nditende mwari nevhesi yataverenga muna zvirevo yati do not despise a man when he steals because he is hungry zvino isisu tine zvimwe zvatinonzwisisa wataakudespisa uyo ndinoziva kuti haizi nyaya yenzara haa ah, ndine munhu anondinzwa here masikati ano inini haizi nyaya yenzara but ari kuda kukonzeresa zvisizvo zvino mhando yevakadaro tati hatipedzerane nawo pavhesi ya30 tati handei pavhesi ya31 ndiwo patiri kuda kupedzerana navo haa ah, ndine munhu anondinzwa here masikati ano inini ndati ndine munhu anondinzwa here masikati ano inini anoti munhu wamwari ndinewo zvandakabirwa muupenyu hwangu ndinewo zvandakaurayirwawo muupenyu hwangu ndinewo zvandakatorerwawo muupenyu hwangu johani waita basa akandibatsira kuti ndizive kuti imbavha ndaisaziva kuti mabasa embavha but zvino zvandaziva handichaendi nawo kumwe ndakuenda nawo pavhesi ya31 yazvirevo inotaura iyo ichiti kana mbavha yabatwa kana mbavha ikabatwa inofanirwa kuripa inofanirwa kudzorera masikati iwo wanawawa tine mbavha yatabata samwari panobatwa mbavha hapana zveukama kana mbavha ikabatwa ipo panapa ini ndichiziva kuti ndakambobirwa vhiki yakapera foni yangu yakaendera mahara musi uyoyo inodzoka haa ndine munhu anondinzwa here inini ndine munhu anondinzwa here inini ndine munhu here ari kuti masikati ano munhu wamwari

vakagonya mumazango vakaita kusungwa nengetani vakagonya mupfambi ndo vatiri kuda kudhischarja masikatana toda kumbodhischarja mari dzatakashandira gore rakapera handi munhu anondinzwa here masikatano ini toda kumbozvidhischarja masikatana totaura kuti mbavha wakatora ndabhaibheri rataura richiti anofanirwa kuripa kwete nezvekwamai jojina kwete nezvekwambuya vasolo but zvichibva mumba make zvoreva kuti zvakabiwa hazvizi kunze but zviri ipapapa kureva kuti nyange kwakatumwa chikwambo chine kwazvakachakwa chakanochengetera kureva kuti pfuma yedu iripo

nemunhu anondinzwa here inini ari kuti munhu wamwari kana riri gore rino iri i am getting the victors mandate ndatouya ndakatogumbuka ipapapa ndabhaibheri pari kuti sevenfold payback kureva kuti pawakabirwa rand zvofanirwa kuti iwe a 700 rand kana yanga iri 100 rand hanzi ngaidzokedzava 700 ndobva ndaita mubvunzo kuti why a sevenfold back ndabva ndanzwisisa concept inoshandiswa nemabhenga vakakutorera 1000 vanoti vakagara nemari yako usingaitori usingaibati kana yaita zvimazuva vanoti yava neindiresi ndiyo yataakuda masikati ano aa ah, ndemunhu anondinzwa here inini anoti mbavha ngaibatwe masikati ano anoti gumaguma romweya ngaribatwe masikati ano anoti gevha romweya ngaribatwe masikati ano tiri kuda interest ndaa mari yangu yakabiwa gore rakapera kana ndaakuiwana mugore ra 2018 ndaakutaura kuti ndaakuda dhabo dhabo kana uri muchato

chitarisira zvihombe mwaka kana paile chako chakambotorwa tine vanhu vanoita tsika yekutengesa tengesa but chinguva vatengesa vanenge vari kuenda kumanegative zvoreva kuti pane rimwe guma guma riri kutora but ranotora riri kuenda kunobhenga kana takuya takatakura seven fold anointing chaona kuti pane zvichadzoka zvaazvinomwe pane zvichadzoka zvaazvinomwe ndiri kudeclare masikati ano kuti chese chakaenda ngachidzoke chava a sevenfold payback chese chakatorwa ngachidzoke chava a sevenfold payback shamwari kana wairara uchigindiswa namadzikirira every day masikati anochimbodeclare anointing yeseven

nyangwe pari pataxi rank unoziva nyangwe muchitengesa madomasi so munotombokanganwa zvokuti muri kutengesa payatanga kurohwa mukashaiwa chekurovesa namadomasi iwawo anopesira akuromba vha ipo panapa apapa handishayi chekurovesa unoziva unoona ana amai vakapfeka mastileto varimo mudenga umo vachityorera muzura vari imomomo vanokanganwa zvemastileto waibvisa kahwani wati mbavha ndipya zvawakatora ah, tine zvimwe zvatinoda kuzoza masikati anawa Loti ngotaura munhu ari pedo unoti anzi seven fold pay back. Ah, mutauro kuti anzi seven fold pay back. Ah, unoziva here iwewe? Panorohwa mbavha so haitarirwe kuti marova siso zvakanaka here? Kana kuti marova enchi kumwe zvakanaka here? unoona umwe munhu achinhonga dombo so oti dziurai dziurai ndimboisotawo inini woona wamwe blazo achibvisa bhachi wotaura kuti foni yangu haiendere mahara ndiro guma guma rakatora mushato wangu uyo ndiro guma guma rakatora basa rangu iri ahandi una nondinzwa here inini wesi still kana wakambopotswa nebanga unobva unzwa umwe munhu otaura kuti kumana apa kutoda simbi ndoya takabata masikati ano tine guma guma rakapferenyura upenyu hwedu rakatotipa hasha masikatano nezita rajesu toda kuti chese chakatorwa nembavha ngachidzoke toda sevenfold payback woti ukatarisa vana vako woti sevenfold payback ukatarisa pabasa paunoshanda sevenfold payback uchienda kubasa woti sevenfold payback wakagara muofisi wobva woti sevenfold payback nyangwe murungu akada kujarira kubasa unoti sevenfold payback unoziwa wakagara so pane paumba kunzi kuti chero uri hausigero but unonzwa kuti i am carrying the victors mandate ah, unenge uchinyatsozvinzwa murungu akakutarisa pabasa anobva ati indo inonzi don't guy nyamba shasha yakatakura the victors mandate iri kuti ndiri kutonga pese pandiri ndakatakura anointing yesevenfold payback inoti haudye mari yangu mahara haudyire simba rangu mahara haudyire somushando wangu mahara ndandiri kuda a seven fold payback ayo ah, masikati ewanawo there is going to be a seven fold payback nhasi toda kumboteverera nemamwe mapei akasara pane imwe misariridzwa yakasara yezvamakashandira gore rakapera nhasi tiri kuda kuti iuye pano Ah, the devil is a loser maskatana iwe ndobva wakwirira bhazi kubva kuzimbabwe ndobva wakwirira here kuti wosvika pane murungu ari kukutaiwani chichimbomira umboshanda ah, vana vangu vana kumboenda kuchikoro iwe uchingomushandira

nevamwe vakatorerwa pfuma yavo vasingazvizive ndiwakagara unobva wanzwa kuti wakumana ndaida kuchatawo nemurume wandiri kuzimbabwe but wasvika ndobva paita magumaguma ndobva atanga kutambira padhuze nemurume wako murume wako ndobva atorwa nemagumaguma wonzwa utsaya wakumana ndaifunga ndakaroorwa asi ndakatozoona ndandiri mujere nyamba paita guma guma riripo but thank god maskata ano tatomboita hedu chiyedza chekuziva kuti pane distraction heya heya heya ndisatani naye katongotoita kakuurawa urawa heya heya heya ndisatani zvino masikati anoti tinoda kuti aripe zvaakatora toda kuti adzorere zvaakatora toda kuti aripe pamabasa pedu vamwe mungadei makatenga dzimotikari kare but nekuti pane gevha rakauya rikaba pane gevha rakauya rikatora pfuma but masikata anoti ne 7 fold pay back chandadira vhesi ya 31 inobva yataura kunge ine magneti kana uchida kudhonza simbi kana kuti uchida kudhonza chimwe chinhu nemagneti magneti yauri kudhonzesa inofanirwa kuva nesimba rinodhonza elesa magneti uye inofanirwa kuvawo nesimba rinodhonza simbi saka magneti iyoyo inokiriyeta emagnetic field yekuti inoti simbi yese yadarika nemudhuze inofanirwa kunamira ndiri kuona magneti ichifananidzwa nesevenfold payback anondi haa una kundinzwa iwewe inofananidzwa nesevenfold payback anointing yekuti kana ndaziva kuti ndiwo mbavha yakandibira handichaenda kure ndaa bhaibheri rataura rikati

but zvakarongedzwa namwari zvangu ndiri kutora ndichienda nazvo mari dzangu dzandoshandira ndotora ndichienda nadzo vana vangu vari kuzopinda zvikoro zvinotyisa vana vangu vari kuzoenda kumayunivhesiti satana achiti ndofunga tine takamurova ndaa vanenge vachiita heraud vanenge vachiita heraud vachiita makuhwa avo

abva ataura akati more abundantly kureva kuti kunyange ndaa ndichinzi ndine life panofanirwa kuva neabundance abundance inoreva an overflow inoreva kuti zvinofanirwa kupfachukira gore rino ndinodeclare nezita rajesu ah, ndaramba kuita rova ndaramba kurambira panzvimbo imwe chete sevenfold payback ngaindiripe pane umwe munhu masikati anawo anofanirwa kuti ndatotsamwa ndagumbuka inini ndina mbuya vari kuchipinga vakanditorera ndobva vanditorera murume wangu ndakarara ndobva vanditorera zvinhu zvangu ndakarara vakanditorera nguva yangu ndakarara mabasa embavha

dzoka wava zvinomwe kune vamwe vanhu vanofanirwa kutsvakwa nemabasa achibvunzana kuti saka nhai mimi toita seiwo kuti timutore atishandire vamwe votaura kuti aiwo ndewedu vamwe vachiti ndewedu nekuti time yesevenfold back kana yodzoka so inouya ichiita kunge kunge mune zvimwe zvinhu zvamuinazvo munoita kunge mune mushonga nyange muchitengesa unoona makastoma achiita kuumbirira kuti aiwa ndezvangu uyo achitiwo ndezvangu woshaya kuti ko vadaidzwa nani nyamba pane akaziva mbavha yake chinokosha kutanga waiziva kuti ndine imwe time yandakabirwa namwari kune vamwe vanhu vakapedzerwa nguva vachisanganidzwa navarume vanovatambisira nguva achinzwa kuti vanhai veduwe nyange ndakaroorwa hangu ndikamborambwa but ike zvine zvindienda kungoramba ndongorambwa ah, pari kuda sevenfold pay back up kuti hazvina basa kuti ndiri musinguro but kana jehovha andipa sevenfold pay back ndinofanirwa kuwana the right man for my life ndinofanirwa kuwana the right man for my life sevenfold pay back inoita kuti taimu yakadyiwa inofanirwa kudzoka ndosaka zvoira achiti zvakadyiwa negwatakwata nezvakaenda namupedza chose makore iwawo anodzoka masikati ano ndowatodombodaidza kuti ngaadzoke ndiri kuti ngaadzoke nezita rajesu kune vamwe vanhu vakati vapinda muno mujoni woti ukatishandisa nepakambani ine chida kungokuchengeta chete dangokuchengeta but ichikutorera pfuma ichikutorera power ichikutorera maskills kana vapedza kutorera maskills vobva vakudhamba vanokurasa uko vobva vati usina basa vobva vati nyangwe nemabenefits hakuna manje nhasi yatiri kuda kuita toda kumbolauncha sevenfold payback ndakanzwisa kuti kana mbavha dzabatwa pane pamwe pakuti dzinotsvetwa mumasero akasiyana siyana but yedu iyi haizi yenzara iyi ndaa yenzara tatoisiya kare hatinei nayo iyo nekuti yenzara tinodhila nayo mumba but iyi manje ine nyaya iyi haidi zvekudhiliwa nayo mumba inoda kumboendwa nayo auti chaiko chaiko yombonoshandwa ikokoko ndakamboona mapurisa zvaanoita kune mastabon thieves mastabon robbers magumaguma ari stabon dzinotora mbavha yoendwa nayo ndambavha haingobvumi kuti ndakaba mbavha inotozobvuma paa paya vanenge vachiziva zvokuti zvaibvumiyi chero vaine evidence vanobva vaitora vanoigarisa pane kamwe kacheya so vobva vati gara uko gara uko vosunga gumbo iro vosunga gumbo iro vobva vati bvisa hembe obva abvisa hembe dzose vobva vasunga ruokoko vobva vasunga ruokoko woti mudhara taura samwari kuti wakaisepi mari yawakaba wakaisepi kopfuma yawakaba iwewe oti aiwa handizivi obva vati don't wari rambe wakagara ipapapa vanobva vatanga kuirova mazenya so vachiti vakairova uko mwobva aichinjanisa uko vakaona kuti shasha inenge iri kunonoka iyo nonzwa umwe wabva ati haiwa dhondi wari topedzanai manje manje unoona rimwe robva raenda pasaidi so ronobata majamba so rabata majamba robva raiwanawo pasaidi so robva rangoita edemonstration so kuti hatitambisa izvozvo robva rangomati tatata so parinomabatanidza so anobva atanga ku pfuta moto anoita inonzi espark paunoona panoitika espark usafunga kuti spark iyi ndeyekutamba nokuti paunoona espark ine zvimwe zvairi kutaurira mbavha iyi kuti shamwari kana ukatofunga hako kuti wakasinga but spark yawaonapo inofanirwa kukuudza kuti kurumidza kuzosa nokukasika hande vana vanotinzwa here inini pavanopedza kuita kaspark ikakaka wotaura kuti samwari chii taka zviya zviya taure kuti wakaisepi shasha ipapo inobva yata kuramba ramba vanobva vatora magetsi so obva anzi nzeuko obva anzi nzeuko unoona shasha ichitika uruka yombozhenyera yombozhinyirika but nyangwe zvikaramba zvakadaro gesi rinoramba richipisa masikati ano ndauya somuranda wajehovha ndine vamwe vanhu vandaa kubatisa majamba omweya ndine vamwe vanhu vandaa kubatisa majamba omweya kuti wakabata jamba romweya chitaura kuti am connected to a high voltage inoti chidhoma chikauya chinoomera ipapo ah, ndine munhu anondinzwa here masikati ano inini shamwari bvunza makudo ah, bvunza mazizi anokutaurira kuti palive waye hapamarwe anokutaurira kuti palive waye hapatambirwe gudo rinozviziva kuti ndingaita manyawi but tambo idzo dzine nyaya idzo masikati ano tine dzimwe tambo dzevana vajehovha varipo panapa vari kuti takatakura the victors mandate makatidherera mukati medu musati mava nekarend but inge zvinezvi mukatitachanisa tinospaka uri moto tinospaka uri moto vanhu vakada kukutachanisa mumaraini spaka moto wechimbambaira chajehovha masikati ano nezita rajesu

and i have it more abundantly taurira varoyi vekumusha kwako wovataura kuti makandiroya zvakakwana ike zvine zvi ndatakura the victors mandate handicharoyeke nezita rajeiso handicharoyeke nezita rajeiso handicharoyeke nezita rajeiso kune mamwe mamanagers anoti akakutarisa

ndanyaya dzembavha guma guma haritongerwi nyaya dzaro mumba ndakatoloritongira mumba rinosiyara kubaya but rinoidwa naro kwakukuna jaji masikatano ndozvatatoita toda kumbotocha mbavha yakauya muupenyu hwedu mbavha yakauya ikaba nguva dzevana vakomana nevanasikana vevanhu mbavha yakauya ikaba kumabasa kwevanhu mbavha iyoyo ndo yatatovinga kabirwa mari nanhasi inodzishaiwa nyange ukashanda zvemutohopiziya rikateuka unoita kunge uri kushandira uri kushandira ngozi but masikata ano tiri kudeclare nezita racho izo kuti mbavha taiziva kuti kana taona pane chakafa ndiyo mbavha yakaba kana taona pane chakadistroyiwa ndiwo mbavha yakadhistroya kana taona pane chakaurawa mabasa embavha ngaibatwe masikati ano toda kumbodeclare seven fold payback toda kuti usumuke uri pauri papapa toda kumbodeclare seven fold payback toda kumbodeclare seven fold payback seven fold payback

shamwari pawakatorerwa basa kamwe chete ike zvino uchiuya uchitsvagwa nemabasa 7 pawakatorerwa mari yekutenga mota kamwe chete ngadzichiuya dzava mota pawakatorerwa mari yekutenga stand ngaachiuya ava mastand pawakatadza kuvaka zvikapera gore rinochivaka in two months zvobva zvatopera vanhu voshamisika kuti kwaakazviita sei nyamba there was a sevenfold payback anointing yakanodhonza zvake zvanga zvakafanira upenyu hwake marabababoshandarababakayata rabasatekebehedekeda ndoda kuti utange kunamata wakamira ipapapa

vakakunyepera vakati unofa uri rovha vakakunyepera vakati unofira muno mu there is a seven fold payback shamwari pavakakusiyira nezuro handipo pavachakuwana nhasi paita murume andayeve brot life but ndauya nayo ine abundance eyoyoyoyoyoyo

ngaidzoke status iyoyo status yeutano hwako ngaichidzoka iye zvino ngaidzoke iye zvino wakatirenwa ropa ukasvetwa ropa nezvikwambo zvakakwana wakasvetwa ropa nezvikwambo zvakakwana wakasetwa namashavi ndati zvakakwana

bata ruoko rwehama iri padhuze newe rabasatalamandebe sakata yabababata rabasandebekete a sevenfold payback anointing is here in this house hazvinei nepawakamira but pane a sevenfold payback anointing mashakatara baba haya rabababokondele babaha rakamandele bebebe satarabaha uri pawakamira ipapapa pane zvinofanira kudzorerwa muupenyu hwako yezvino utano hwako chaiwo chaiwo nonzwa kuti muropa pane mbavha yakaba the right healthy status yako musoro waunawo uyu pane wakaba zvakanaka zveupenyu hwako nhasi uri kutemwa nemusoro everyday rabababo shanda yabababa yata A sevenfold payback time is now. A sevenfold payback time is now. Wakabata hama iri padhuze newe as a sign of agreement. Ndiri kuda kudeclare mweya mutsvene shall do it now. The Holy Spirit is doing the restitution now. Rabababo shakayamande babahaya. Toda kuti ungovhara maso ako. Reva pawakamira ipapo. Zwa hama inoda kudona.

pane vari kudzorerwa zvakabiwa nembavha imwe yakavatorera michato imwe ndobva yavatorera maopportunities imwe ndobva yavatorera vana vari mudumbu ndobva yavabira zviri mumatumbu masikati ano nezita rajesu mweya mutsvene ndinokutendai mweya mutsvene ndinokutenda kudzorerwa a sevenfold payback anointing a sevenfold payback anointing masikati ano nezita rajesu ngaibate vana venyu yezvino ngaibate vana venyu yezvino ngaipinde muropa ravo yezvino ngaipinde muropa ravo yezvino ngaipinde muropa ravo yezvino tsinga dzavo ngadziresponde iye zvino ngadziresponde iye zvino rabashakadabayakedekerababadalabaha

iwe mbavha takubata iwe guma guma reupenyu regedza iye zvino ndati regedza iye zvino ndati regedza iye zvino ndati iwe chirwere chiri muropa une nzeve unondinzwa ndati une nzeve unondinzwa une nzeve unondinzwa vamwe makutanga kunzwa kunenge kuzarirwa kunenge kakuzarirwa kaunosimbonzwa usiri pano that spirit is going once and now mweya uyoyo wakukuregedza iye zvino nezita rajesu iye zvino nezita rajesu ndiri kudhikleya iye zvino pese pawakabata ipapo i declare the fire of the holy ghost in the mighty name of jesus in the mighty name of jesus ndiri kudeclare kuti chakabiwa ngachidzoke izvo zvakudzoka iye zvino zvakudzoka iye zvino mikana yakabiwa yakudzoka iye zvino maopportunities akatorwa akudzoka iye zvino right now in the name of jesus iwe dhimoni rakadya mwana mudumbu iwe dhimoni rakadya mwana mudumbu kubva iye zvino nezita rajaiso dzorera iye zvino ndati dzorera iye zvino vana vawakadya vakwana vana vavo vakadya vakwana in the mighty name of jesus ndoda kuti wakamira ipapa wakabata hama iri padhuze newe i feel there are some people who are here vane time yakatorwa kwawakashandira you gained nothing at all still repeating there is a spirit that must restore a sevenfold ndoda kuti ufambe uye kuno kune vamwe vakatorerwa dzimba chaidzo Wherever pauri papa there is a sevenfold payback anointing. Tinasi uchibva pano tashamisika chinzwa mafoni achirira zvaunga usati wamboita zvawanga usati wamboona is going to happen today